Camêrek hebû di navrojê de hat mala xwe dît wa jina wî milê xwe hildaye û di nava xanî de paqijiyê dike. Bi dengekî nerm gazî kir. Got jinê ka were vir. Jinê got xêr e ez ê bêm çi, ma tu navînî îşê min heye. Zilam got roniya min ka were ez ê ji te re tiştekî bibêjim. Jinê ku heyra ka bisekine vaz cilê te wîtî dikim ez ê bêm. Zilam got dev ji cilê min û wîtiyê berde îşekî tey muhîm heye ka were vir. Jinê got baş e vazê werim. Piştî çend deqe derbas bû jinik di nav cilê xwe yî delal de nixumandî bi bêna dermanê xweş û biruyekî devliken hat ba mêrê xwe. Li nav çavê wî nihêrt û got kerem ke. Va ez hatim, ka bibêje tê çi bibêjî. Zilam got jinê Min ji xwe re jinekî din xwestiye. Bi sehkirina vê gotinê jinik ji çoka bû û li ser kursî rûnişt. Bi dengekî fetisî got te got çi? Zilam got min jin aniye ser te, jin. Yanî jina dudiyan min ji xwe re xwestiye, te fêm kir. Êdî tu jî zû rabe. Cilê xwe bide hev, ez ê te bibim deynim mala bavê te û jina nû bînin vir. Jina reben çawa dinya bi ser serê wê de xerab be, ji hêrsa nizanbû wê çi bibêje. Xwest kela dilê xwe bi çend gotina bîne ziman, lê deng jê derneket, ji qehra lal bû û ma. Zilam got va ez diçim derva li ber texsiyê li hêviya te sekinim, de zû were. Zilam çû derva li hêviya wê ma, Jina rebend bê dilê xwe hinek cil û eşyayê xwe yî hêja xistin çante da ser milê xwe û hat va texsiyê. Di bin çavê xwe da li mêrê xwe dinêrt û bê dilê xwe desta vê dergê texsiyê vekir û lê siwar bû. Mêrik çû ser dîreksiyona erebê şixuland û berê xwe da mala bavê jinikê.

Zilam ji texsiyê paya bû û hat deryê wê vekir. Bi destê wê lerzînok girt û wê ji erebê paya kir. Berê xwe dayê û jê ra wiha got, Got ey xanim, ey heyat û reheta canê, bi rastî ez ser te nezewicîme û ji îro şûn de nazewicim. Sebeba ku min te anî vir jî, Pêşî serê te sax be bavê te miriye. Piştî van gotina bêna jinikê derket û got ox mala xwedê ava. Gelî birana, dibe ku hinek derd bi hinek derd û xemê girantir bên ji bîr kirin. Dibe ku riya dilxweşkirinê mîna virê vî bêbavî ne di cî de be. Lê belê ji her pirsgirêkekî re îlacekî qenc heye. Divê mirov wan riya bide ber derdkêşa da ku axîna wan pê sivik be. Heta ji we bê tim û dayim bi rûgeşî bên bîra xelkê, ne bi rûreşî bên bîra wan. Ne bi gotinên xwe, ne bi dîtina xwe û ne jî bi sehkirina navê xwe derdan li xelkê zêde nekin. Hûn di jiyana xwe de li ser çi kiryarî bin, Hûn ê bi wî şiklî bên bîra wan. Eger hûn xeberê xweş bibêjin û bi xêr xeber bidin ew besî we ye. Şiwa xeberê nexweş zû belav dibin. Yekê ehmeq hebû çû ba hevalê xwe devê xwe beş kir û keniya got heval tu pê hesiyayî dibêjin bavê te miriye û wa cenazê wî li divê deriyê te ye. Hevalê wî got hemd ji xwedê re be baş e ku bavê min zû mir. Ev bewşa dev û diranê te yî çepel nedîtin. Got ma xel van xebera wisa dibêje. Her tişt usulek jê re lazim e. Mîna mezinê hikûmetan biaqil bin. Şûna di carkî de deh milyona zemê bavêjin ser mazot û benzînê, zanin xelkê dengê xwe derxe û pê qail nebin. Her roj, nîvê, şevê di sê qurûşa davêjin serê, ne kes pê aciz dibe û ne jî rihê wan pê dihise. Zgîniya min jî li we ev e. Cotkara dev ji tovkirina genim û ceh, gundiya dev ji rez, koçera dev ji pez. Berdane û tev ketine ser tiktokê. Xwedê domahiya me tewa bi xêr bike înşallah. De bimînin di xweşiyê de.